Mela, aktar nies fl-udjenza. Eh, qed nara l-Victoria. Victoria, fidejk.
Tkellimna l-ewwel dwar il-policy, smajta kissem il-policy, nafu li hemm għalkemm sakemm ippubblikajtu l-ewwel dokument tal-konsultazzjoni pubblika għal reviżjoni tal-policy tal-pompi tal-petrol domtu sena u erba' xhur, pero apparti dan, policy ta' ħames pages, ir-rural policy, il-policies l-oħrajn bħal dawk li jippermettu l-lukandi jgħollu s-sulari, nafu li r-rural policy tippermetti swimming pools, boutique wineries, estensjonijiet, minn ċint nagħmlu villa, idealment mal-villa nagħmlu swimming pool, ma naħsibx li dan għandu x'jaqsam ma' kemm qed tmur tajjeb l-ekonomija jew ma' kemm qed jiżdiedu n-nies, ma naħsibx li swimming pool ħa takkomoda aktar nies. Kif se nindirizzaw din it-tbatija għax fuq kollox din hija tbatija illi l-poplu qiegħed iġarrab minħabba dawn il-policies illi mhumiex imfasslin fl-interess tagħna, mhumiex imfasslin fl-interess tal-poplu Malti u minħabba fihom qed tiġi mhedda l-kwalità ta' ħajja tagħna u qed jiġi mheddet il-futur tagħna u ta' uliedna illi diġà bdew ibatu diġà bdew ibatu minn mard respiratorju. Jiena kultant nieħu ħsieb il-paġna ta' Moviment Graffiti, kultant Ngħejja naqra messaġġi dwar għalliema li qed jibgħatulna dwar tfal li qed ibatu bl-ażżma, dwar trabi, dwar adulti, ġenituri. Kif se tindirizzaw dan kollu? Kif se tindirizzaw din l-inġustizzja li qed issir mal-poplu? Grazzi Victoria. Grazzi Victoria. Ħa jkolli nirrepeti għaliex hija mistoqsija simili ħafna għal kollega tiegħek tal Prova tirrepetix fit-tul mela.
Le, però eh, informajta kif jiena il-Ministru mhux illi għamil dawn il-policies illi jiena tlabt li jkunu riveduti. Fil-każ tal-fuel station eh, policy, għadtlek kemm jiena ddiżappuntat illi l-proċess huwa daqstant twil u nixtieq li l-awtorità u l-proċess jiġi konkluż. Fil-każ ta' Rural Policy l-istess, twaqqaf kumitat iktar minn sena ilu mill-awtorità fejn fih hemm rappreżentanti tagħkom tal-NGOs, tal-Gvern u tal-Oppożizzjoni, nies minn oqsma tal-ħajja li huma qegħdin jiltaqgħu u jirriformaw din il-politka. Jiena nħeġġiġhom ifittxu jtuni d-dokument rivedut ħalli jien nieħdu l-Parlament u nirriveduha ħalli ma jkunx hemm iżjed abbuż minnha. Ma naqbilx miegħek imma illi politika bħal dik ma hemmx setturi illi tgħinhom. Per eżempju, dik kienet politika li għenet ħafna lil bosta raħħala u bdiewa illi iva kellhom bżonn politika bħal dik sabiex ikunu jistgħu jkomplu jaħdmu r-raba' tagħna, dawk il-bdiewa li jiena nħobb insejħilhom il-veru ambjentalisti tal-pajjiż. Jiena naħseb, jiena naħseb illi m'għandniex nibqgħu b'dan id-diżappunt, irrur il-policy ilha hemmhekk, Snin, ilna nistennew snin dan il-working group m'aħniex naraw wisq riżultati u m'aħniex nisimgħu wisq affarijiet pożittivi dwaru, ma naħsibx illi qegħdin f'punt fejn nistgħu npoġġu bilqiegħda u ngħidu aħna diżappuntati. Victoria, inħeġġek tkellem ir-rappreżentant tal-NGOs sabiex jiżguraw huma wkoll mal-kumplament tal-membri li minn hawn nappellalhom jikkonkludu ħalli dak li hu ħażin nibdluh, però t-tajjeb illi fiha naraw illi nżommuh ukoll. Mela, aħna